welcome back guys nhasi tiri palesson number four patiri kudzidzisana inonzi introduction to chat patterns palesson number three takaita chi eh, introduction kumacandlestick patterns handiti saka nhasi tapa machat patterns kune vachangotanga kutibata nhasi but this video e, pana patikuita zvekudzidzisana forex trading for free handitika saka ameka ishuwa kuti matangira kulesson number one muchikwidza kusvika kwazvinoperera muve neruzivo panyaya dzechi dzeforex trading saka ameka ishuwa maita sei mubaya subscribe button maisa like makomentawo handitika macomments akatikoshera nemalikes akatikoshera singaiti anotipa power anotimotivata kuti tirambe tichiita sei tichidonedza mamwe mavideos plus zvinoratidza kuti tiri kushandawo zvinooneka plus zvinopushawo mavideos edu kune maviewers manyowani handitika musakanga unozosheyerawo mafamily and friends saka nhasi atidoita tese asi da kutambisa time semazuva ese handitika e, eh, kanitara machat patterns tokutaura isusu kuti market yedu inenge yakadai sezvakaitika panapa nditi ndo inenge ichinzi market structure but mukada kutarisa pastructure pachona tine mapatterns airi kudrowa handitika ndo atinoda kustadha kuti anorevei uye kana aitika chii chinobva chaitika handitika ehe saka tinoda unotanga ne mapattern edu pattern number one pattern number one out of 11 machat patterns andiita sei andauya nawo nhasi handiti right first inonzi head and shoulder ndo mamirira inenge yakaita handitika pastructure takati maketi kana iri muuptrend inocreata chi haya high haya low haya high handiti saka pahead and shoulder maketi yedu inenge yakwira kusvika padenga denga pahighest point yauchifanirwa kurevesa handitika ya saka inono creator higher high yobva yacreator higher low yobva yano creator higher high pakudzoka inodzoka pasame area pane chii higher low yobva yachidzokera mudenga ahinono pwanye kuhigher high kwedu inobva yagumira pachii pambogumira imwe haya hayeye previous ish market yedu bva ita sei yobva yadzika handitika saka mumiriro inenge yakaita manje head and shoulder yedu ka unenge wakadeo so kana takuforex ndo iyi yamuri kuona apa yekuti tine panapa tobva taita panapa ani maiona ka moivaona kai right ndo inonzi chii ihead and shoulder but head and shoulder ichi andingoona kuti yakatarisa pasi ka right ndo ichi iri panumber chii panumber two inenge yakunzi inverse head and shoulder inverse head and shoulder yangofana nemunhu aita sei aisa makumbo mudenga musoro pasi tikuti bendekete musoro bendekete handitika saka kana wakamira zviri straight inenge ichinzi head and shoulder kana wasunama manje inenge yaunzi chi inverse head and shoulder ndochi head and shoulder yedu ishi yatiri kuona chi panapa inverse head and shoulder tauchinonotsvaga chi head and shoulder yedu chaiyo chaiyo yataita sei yatajaira ndiyo ishi yatakuona apa handitika ish ya head and shoulder yedu yakamira zvakanaka handiti right takuenda panumber chi panumber three since tatorova two machi mapatenzi tichanowana inonzi double top handiti double top yakafanana naM wekuma ABCDE ma alphabetical letters kwekwe handitika inenge yakanyora kunge M then tinobva taita double bottom ndi W handitika kuma alphabet kwedu kwekwe saka pamachats pedu inenge yakamira yakadai uyu ndi m uyu handiti ka da uyu asvika apa andimboona ka right takuchinotsvaga chi eh, w wedu w pattern anditika right

pattern yedu yabva ita sei yabva yabuda zvakanaka handitika saka sofa tatorwa mapatterns mangani four tati head and shoulder tobva taisunamisa yobva ita inverts head and shoulder tobva taisa chi double top pattern emu tobva tamupidigura obva tipa double bottom w handiti ka tapa four right ngatifambei zvedu mbichana mbichana tinoita sei tinosvika takuchiuya pa number five tine inonzi triple top handitika triple top yakafanana nechi nedouble bottom but inenge yane imwe top yechithree handitika kana kuti inenge yani imwe low yechi 3 tine triple top ne triple bottom handitika saka inoita ngero kugadzira m but inodzoka futi yobva yatipa rimwe gumbo rechi 3 kana kuti inoita ngero kugadzira w yobva yadzoka yobva yatipa rimwe gumbo rechichi rechi 3 kumachatsi kwedu ndinga tiitsvage toona kuti tinoiwana here iyi iri apa iyi handitika right market yedu yakatipa gumbo number one yobva yakwira mudenga handiti yobva yadzoka ichitipa gumbo number two yobva yakwira mudenga ndobva yadzoka ichitipa gumbo number three handiti ndobva ita sei ndobva yakwira mudenga saka inenge ichinzi chi triple bottom handitika tine mabottom edu ari panzvimbo one pasame area ish handitika tine bottom number one bottom number two bottom number 3 handitika right same as kudenga rege titsvage padenga pane chi pane triple top tiwane kubatsirika right iyi rapa andimukuona pana pamaketi akatipa push number one yobva yadzika handiti push number 2 yobva yadzika yobva yadzoka final push number 3 yobva yachiita sei yobva yachidzika ende tasaimoni kwayakazonodzika kusvika uko handitika right triple top matops edu ari pasame chii pasame area handiti ka aya mabasics emachi emachat patterns right rege tiende pane inonzi falling wage handiti falling wage market inenge ichigadzira structure ichidzika handiti ka saka mumiriro inenge yakaita falling wage ndeyo yekuti inenge yakadai

ndomiriro inenge yakaita falling wage yedu handitika market inenge ichigadzira chi structure ichienda pasi but ichiita kakapeteni kakadai aka handitika saka pama advanced uh, forex trading chat patterns ndopataita kudzidzisana kuti anorevei handitika tikaona mbaya yagadzirwa tozoti maketi iri kuda kuitei nhasi tikumbodzidza mabasics handiti mabasics ekuti munhu wese patichapedza kuita vhidhiyo redu number five rematrend lines fanike andadrow waya kuti unomadrowa sei unenge wakufanira kuenda pachat pako unopractisa kuita sei kumadrowa unofanira kunge uchiona mapattern uchiti wakatovhura kudai so usati watodrowa unenge wakutoona chii mapatterns kuti famba so famba so famba so famba so famba so handiti ka right regai ti tiende pane imwe pattern next pattern yedu irising wage andimukuona kuforex izvi zvachona zvakangoda kufanana fanana handiti saka anenge ari maopposite chimwe kana chiri chirising wage takunoita chi for language kana chimwe chiri chi double bottom taunoita chi double top handitika zvichienda zvakadaro saka pataita falling wage iko zvino zvitakunoita inonzi chi rising wage saka rising wage yedu pamachatsi inenge yakamira yakadai iyi ndo rising wage yedu handitika right saka tati falling wage kunoku uku then iyi irising wage rising wage inoitika kana tichi muuptrend market yedu iri mubuy then falling wage inoitika mudowntrend kana market yedu iri nchi musell handitika right pabatisise ipapo takuenda panext pattern inonzi flag pattern redu atoda sese atoda kunoita iko zvinozve rinonzi flag e, eh, pachati pedu rinenge ramira rakadai right eh, ndo iri ndochi flag redu saka rinenge chinzi flag panyaya yekuti rinenge rine pole izvi then ine flag handitika saka tine two types dzemaflag tine flag rinowanika market painenge iri pasale fanike iri inenge ichinzi bearish flag handitika market inenge ichitrenda ichienda pasi inotigadzirira bearish flag then kana market ichibhaya inotigadzirira inonzi chi bullish flag regai ndiritsvage iri rirapa iri handitika saka market yedu tigadzira chi this beautiful flag flag yacho inenge yakanaka inenge ichitoita kunge flag yezimbabwe saka tinenge tine po handiti tobva taita chii mureza wedu uyu handiti ka chinenge chakafanana na letter f kuma a b c d e f letter f f as in like f wamunoshandisa pakuti fak handiti ka saka ye yeah, fak this market letter f right tapabatisisa ipapo ka iyi inonzi chii bullish flag inoitika mumaketi inenge iita sei ichibhaya inenge iri muuptrend handitika kune vakaona vhidhiyo redu remachii mamarket structure mabasics achoona takataura nezveuptrend by handitika downtrend sell neyatikati sideways inogona kunzi consolidation handitika right saka uptrend tine chi bullish flag downtrend tine bearish flag handitika right mwari wedenga achitiitira zvakanaka ngatiende panext chi pattern

Handitika right regai timatsvage kuchat kwedu tikuratidzei zvanenge akaita sei akaita

right right taivona handitika ndiyoyi ishi handi maivona ka inenge yakaita kunge ka triangle kudai ukadrowa chi malines ako zvakanakanaka iyi ndechi bullish market iri kuita sei iri kubhaya andimuona right rege titsvage yemuchi yemuseo right ndo zvinenge zvakaita chi eh, bearish penent yedu izvi anditika right ibvai maibata moita sei moibatisisa takuenda palast last inonzi consolidation kana kuti sideways anditika right eh kune vanga vasati vaita subscribe garai maita sei masubscribe nekuti subscribe yenyu yakatikoshera nelike necomment don't forget to share to your family and friends anditika right saka toda kuenda unotsvaga consolidation pamachi pamachatsi pama tikuratidza izvainenge yakaita right eh, izvi ndo zvinenge zvakaita chi consolidation yedu iyi consolidation yemuuptrend handiti market inogadzira sort of like eh, range yainenge ichingotambira iri isati yacontinue enda mudenga kana kuenda pasi saka patiri kuti iri kuconsolidate ka inenge ine zvainenge ichiita saka patiri kuuya manje tichigadzira mavideos emachi advanced forex trading ipapo tenge takuita tichidhipisa manje makunzwisisa kuti maketi pairi kutamba tamba ichidai iri kuzviitirei handitika saka iyi iconsolidation yemuup trend maketi handiri kuona kuti iri pabhayi iri kukwira mudenga iri kuconsolidata ichita sei ichita zvairi kuita then tine consolidation yemuseo handitika right Ndiyo iyi yamuri kuona apa iyi. Market yaseller iri kudzika yotanga kutamba tamba panzvimbo one ichi ranger ichiita zvainenge ichiita yobva yazo continue yaita sei kuseller. Saka pama videos atichagadzira ema advanced make sure kuti uchamaona wapedza chii mavideos emabasics nekuti ukatangira kumaadvanced usina kuona mabasics zvinogona kuzokuti netsei pakuunderstander nekuti tichange takunyatsotaura zvebasa manje takuita tichiita sei tichidhipisa handitika saka make sure kuti matora mukana uno umaona chi e, mavideos anaye handitika forex trading course yedu yepazimba yeshona nekuti makaitora for granted handiti pana patikuita for free muchaibhadhariswa mastreets umu Kune vakatomirira basa iroro rekuita sei? Rekubhadharisa vanhu vasingateereri, handiti ka? Ngatisanganei pavhidhiyo rinoteera ratichange tichidzidzisana about matrend lines, handiti ka? Anonzi matrend lines ndo aya atanga tichidrowa apa. patanga tichigadzira machat patterns edu handitika aya ndo anonzi matrend lines saka tichama explainer nekudzidzisana kuti unomadrowa sei saka ngatiite sei ngatisanganei pavhidhiyo rinoteera